Merci, Här President. Ech si frou, datt ech haut meng Fro un den Här Meisch ka stellen. Ech hat se gëschter Moie schonn ugefaangen, du goufe mir zwee abrupt ausenee gerappt aus der Kommissioun, soudatt ech während der Froestellung mol net fäerdeg konnt schwätzen. An ech hunn elo gesinn, Dir hutt fir nächste Méindeg elo eng nei Kommissioun ugesat, wou awer leider, Zur selwechte Moment, d'Jugendparlament wäert hei sinn an déi um 10 Auer eng Motioun iwwert de Logement hunn. Ech weess net, wéi mer dat solle maachen. Dofir hunn ech awer geduet, da stellen ech dem Här Meisch haut emol d'Fro, well haut kann och kee vun der csv mech ënnerbriechen, da soll ech just meng Froen ophale mat stellen. Et ass net egal wat, Här Lies, dat ass eis gëschter esou geschitt. Mee ech kommen awer elo zu dem Indexfro, well déi aner Froen däerfe mer jo herno nach eng Kéier klären, wéi Dir hei mat eis verfuert. An zwar Folgendes, An Ärer Pressekonferenz hutt Der erkläert, dass Der elo géingt den Index, wa Proprietären Iech eng Wunneng zur Verfügung stellen, dass Der déi géingt indexéieren, déi Loyeren. Dat wär eng ganz nei Approche, wéi et eigentlech bis elo am Gesetz bei Privatwunnengen net erlaabt war. Bis elo war et ëmmer esou, dass de Mieter ëmmer, de Locataire ëmmer geschützt war, dass en net mat all Indextranche erëm de Verléierer ass. An deementspriechend hunn ech meng Fro haut matbruecht, wou ech Iech wollt froen, wéi Dir Iech dat da virstellt. Well Dir hutt jo gesot, op der enger Säit kompenséiert Der, wann de Proprietär, soe mer 20 Euro, géing froen de Meter carré, awer herno de Locataire der 10 frot, da géi Der déi 10 Euro Differenz dertëschent bezuelen. Dat ass de Konzept, esou wéi ech e verstanen hunn. Et ass awer elo esou, dass e geschriwwen huet, déi 20 wären herno indexéiert. Dat ass eng ganz nei Approche. Dat géing a sech de ganze Marché vun den Immobilien nach eng Kéier, fir mech, en negativen Impakt bréngen. An do ass dann d'Fro, Bezilt dann herno de Stat déi Indexéierung vum Proprietär, well dee kritt jo da méi Loyer, oder wëllt Der dat un déi Leit, déi scho mussen an e bezuelbare Wunnraum goen an net genuch Geld hunn a sech fir um normale Marché, wëllt Der deenen et nach eng Kéier indexéieren? Well esou oder esou stellt sech hei eng Ongerechtegkeetsfro, wann Dir wierklech an deem heite Projet den indexgebonnene Loyer géingt aféieren. Merci. Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, ech denken, Här Goergen, dat doten, wéi och aner Froen, déi sécherlech nach Kolleeginnen a Kolleege vun Iech hunn, sollte mer effektiv an der Chamberkommissioun nach eng Kéier diskutéieren, well ech och an der Froestellung a bei villen anere Commentairen héieren hunn, datt nach Klärungsbedarf schéngt ze sinn. Ech sinn och net esou pessimistesch, datt mer zäitno en Delai wäerte fannen, wou et der Chamber geet an wou d'Regierung sech nach iergendwéi awer och kann nach Zäit huelen, fir dann och gären heihinner ze kommen. Ech mengen, et war och gëschter net un Iech an u mir, datt dat gescheitert ass. Jo, mir hunn no Diskussiounen, déi mer mam Privatsecteur am Immobilieberäich haten, Ofgemaach, datt mer Pilotprojet wëllen testen, wéi mer amplaz wéi mer et elo maachen, VEFA-Projeten, also fäerdeg autoriséiert Immobiliëprojeten ofkafen, datt mer se kéinten oflounen an datt de Fonds du Logement déi géif lounen zu engem Loyer, deen ënnert dem Marchés-Loyer läit, well ech denken, do wou de Stat hannendru steet, datt dat emol e gudde Locataire ass, dee fiabel ass, dee bezilt all Mount. datt wann de Staat derhannert steet, een och vläicht seng Finanzéierungskäschten op der Säit vun der Bank och nach eng Kéier e Stéck gedréckt kéint kéint kréien an datt dat justifizéiert, datt mer e Stéck wäit ënnert dem Marchéspräis do géife géifen e Loyer e Loyer bezuelen. Da wëlle mer dat dem Fonds du Logement zur Verfügung stellen an dee gëtt et da weider zu deene ganz normale Konditioune vum vum Logement abordable, u Persounen, u Familljen, déi eligibel sinn an och déi dann dee selwechte Loyer bezuelen, wéi wa se an iergendenger anerer Wunneng dann och vum Fonds du Logement wären. Wa mer also elo géifen higoen, wat eng Méiglechkeet ass, dat muss mer kucken an deene Pilotprojeten, wéi mer dat iwwer Konventiounen da regelen, fir dee Loyer ze indexéieren, deen de Fonds du Logement engem privaten Immobiliëbesëtzer dann da bezilt, dann huet dat näischt domadder ze dinn, datt herno de Locataire och géif dann, missten den Loyer adaptéiert kréien, sou datt dat emol eng Kéier net matenee reliéiert ass. An dat heescht dann, datt elo, wéi awer och an 10 Joer an an 20 Joer, den Delta do misst vum Staat mat subventionéiert ginn, esou wéi mer eben, wa mer e WEFA-Projet opkafen, 100 Prozent direkt bezuelen, esou wéi wann eng Gemeng oder eng asbl De Projet am Logement abordable realiséiert 75 Prozent. Subventionéiere géife mer hei eeben en Delta iwwerhuelen a Subventioun a Form vun enger Subventioun um Loyer, an dat während op d'mannst 20 Joer. Ech wëll nach drop hiweisen, datt de Loyer net indexéiert gëtt, deen am Logement abordable gefrot gëtt, mä datt deen Tableau, op Basis vun deem de Loyer da berechent gëtt, reegelméisseg awer och un d'Inflatioun ugepasst gëtt, well ee soss natierlech Rechne mer mol enk an engem Zäitraum vun 10, 20 oder méi Joren natierlech do der Realitéit, der ekonomescher Realitéit vun deene Montanten net méi kéint gerecht ginn, an soudatt et evident ass, datt dat och misst vun Zäit zu Zäit ugepasst ginn. An d'Gesetz gesäit dat och haut scho vir. Dat gëllt dann fir déi dote Wunnengen, mee dat gëllt och fir all déi aner, déi iwwer Logement abordable verlount ginn. Villmools Merci.